Welcome to today fresh manna, fruitful field, Isaiah 32, 14 to 16. Because dem don run leave their strong town, the town wey people been full don turn to empty place. Nobody dey stay there, their hill and towns again. And now, near that wicked donkey and sheep dey for, na there na im wicked donkey and sheep dey for chop grass. Na so this thing go be until God go from heaven come give una new life. Den di desert go kon turn where fruit dey and di fruit tree go many like sey na forest. Dat time, dem go kon dey judge and treat everybody well, both for di heart and for di, both for di desert and for di town. Fruitfulness na one of di tins wey human being dey tok about pass. Everyday we dey we dey yarn for for am, personal fruitfulness, physical, material, financial and spiritual fruitfulness. For inside our heart, all of us dey wish make our life turn to fruitful field, life wey dey flourish, dey productive and dey prosper for every area but truth be sey e no dey always happen like dat. Many pipu dey put effort, time and money but di harvest no dey match di work wey dem don put in. Bible make am clear sey true fruitfulness no dey without God. Isaiah thirty two fifteen remind us sey di spirit wey dey bring real change dey come from on high. Fruitfulness no dey come from human strength, wisdom or human plan, e dey flow from di spirit of God wey e sit down for heaven. Any fruit wey pesin dey try produce without God go later fall apart. We dey live for one generation wey dey rush anyhow, busy, distracted full of self confidence and no too spend time dey ten time to do the things of the spirit people dey chase success without God but anything wey we dey get God in wey we no wey no get God inside dey no dey last e dey shake e dey disappoint Isaiah dey call us make we shift our eyes from the noise of this world and come look enter the future wey God dey offer a future full of him grace and kingdom abundance plenty people dey work but dem no dey see fruit, di harvest no dey show or e small pass dia investment. Jeremiah seventeen five warn us sey cursed be di pesin wey e trust man, dis one include trusting yourself. Self dependence na trap, e dey promise strength but e dey give emptiness, e dey promise progress but e dey produce frustration. Wen farmer plant seed, e dey expect harvest, e fit put fertilizer, water di ground, remove weed but even with all dat di field fit still fail why becos na only God na im dey give increase. Wen di spirit of God pour on pesin life, e dey release transformation wey human effort no fit produce. Psalm one hundred and four verse twenty seven to thirty show us sey every living tin dey depend on God for food, breath and life. If creation dey depend on God, how much more we wey suppose to depend on im spirit to fertilize our life and make us fruitful. Fruitfulness no dey limited by age, season or human ability. Psalm ninety two fourteen talk sey even old pipu go still bear fruit. God no dey retire im faithful children, e dey renew dem, e dey strengthen dem, e dey make dem flourish wen others dey fade. Many older believers get freshness and wisdom wey only years of work, wakaring with God fit produce. But our generation dey obsessed with next big break. We dey chase every course, every master class, every program wey promise prosperity, but we dey neglect God simple instruction. We dey find shortcut to fruitfulness, but shortcut no dey. Fruitfulness no be product of hustle, na product of alignment with the spirit. Psalm one verse three describe the righteous like tree when dem dey when dem plant near water, stable, nourished and fruitful. Wen di spirit of di lord pour on us, our life go turn to dat fruitful field wey Isaiah tok about. But God dey ask us question for Numbers thirteen twenty, How di soil be? How your heart soil be? E fertile or e poor? E get tree or e no get? Di condition of your soil dey determine di di kind of fruit wey im dey show. We no fit expect fruitfulness if we dey sow seed of unrighteousness, disobedience, bitterness or unbelief. Fruitfulness dey require righteous seed, seed wey di spirit of God dey water and dey empower. No look yourself, no look system, no look human strategy, look to di outpouring of di spirit. Na only di spirit fit turn your life to fruitful field for every area. So whatever you dey, if you want to be dat fruitful forest, and fruitful faith make you turn to the Lord. Make you come ask yourself this reflection question. Which area of my life they show say I dey struggle by myself instead of depending on the spirit and how I fit surrender them to God? What it be the seed when I dey sow now, righteous or unrighteous, and what then they produce? How I fit prepare the soil of my heart, make it be fertile for the spirit to work inside of me? Make my prayer come in, Papa God. I dey desire the outpouring of your spirit. Fertilize my life with your presence and make me the fruitful field wey you create me to be. Make every area of my life flourish under your hand. In Jesus' name, amen. We invite now to prayerfully consider to partner with us to reach more people and to continue to share this gospel. You fit follow us na Fresh Manna channel dem for Telegram na Fresh MD for for whatsapp na fresh manna channel for blogger dot com na fresh manna for link tree na God camp and if you sow a financial seed to help us continue with the work of the ministry and to spread this uh, uh, work you fit contribute you fit um praise God thank you so much we appreciate your generosity and your support una do.